Mee waa'ee manaamaa kanarratti waa xiqqishoo yerollee haa nyaattu gurra isin buusuu barbaadu. Manaamni bakka sadiitti qoodama jedhan. Namuu numa manaama haa xiqqaattu haa guddatu yoon fi daabbo fufiilullee arge kanuma kanaafi waanuma faxara boru ganamallee ta'u namni waanuma manaamu yoo kiyya banuma manaama bara. Mee manaamni kun namni garii manaama kana keessa daangaa dabree Ijuma waliin tuqullee manaamuma ka himu ka odoon rafnellee himulleen tuulaadha du. ee bara waan waan miskiina bara waan tartee oole. Sa manaama kana shiyasan ani jaarsi tokko shiyasan anniyya Allah yarhamu ni aakirame. Liqamanbar tokko jira liqamanbar dargiiti. Liqamanbar dargii kanaan manaama hima duuba. Ee miskiina wallah. Maqaa isallee himuu hin fedhu. Biyyallee ni beeka, maqaa isallee ni beeka. Laakiin himuun hiikkaan qabu maqaa namaati. Sheekni sunuu na- nama gudda jechuuf maqaan na afaanii ba'ee. Ifaa guddaa tokkootu kana olii ka'ee hara qiblaa kana kutee jaa Ali Qamabbar kun mana aman. Inni kun beeki guyyaa meeqa sujuudee rabbumaa beekaa beeka. Kana sheeyni kun sanuti. Ka guyyuu hadiisa qaraa'isaa oolu, ka guyyuu sallallahu aleyhi wasallam jechaa oolu, manaama nuti hin agarre, ka namtichi kun argu kun maali jechuudha. Hedduu namni waa'ee manaamaa kana keessatti namni daangaa dabrellee tuulaa beeka. Odoo hin rafnellee himuu fedha namni gariin. Manaamni bakka sadii qoodamaa jala sarari dhaggeeffatu. Tokko manaama namni waanuma dalagu argu. Amma guyyaa har'aa namni namni waa naggadu, ka waa bitee gurguru, ka meeshaa deemee fidu isumaa meeshaa fidu kana hogga rafe arge. Namni waa jaaru, ka waa jaarsisu isumaa waa jaarsisu arge. Akkanuma kanaami namni barsiisan waa barsiisu isumaa waa barsiisu arge. Kuni manaa hamuma namtichi waan guyyaa dalagaa oole galgala argu maafii mushkilaa rabbi barakaa isaa haa godhu duuba. Taakka ji. Tokko manaama immoo nama sodaachisu. Namni waan, waan hamtuu argu, ibidda isa, isa gubuu deemu, yooau hallayyaa qarree gubbaa geessanii itti, haadan qabanii qarree darbuudhaaf, akkanuma kanaami. Takkaan garee waraaba akkasii muka faa irraa asii qa- kufuu deemu, eh, manaama akkasii argu, kuni mina sheeyxaani jaandu. Manaamni kun sheeyxana irraa, namticha kana jeequu fidee sheeyxaan, Zaahiratti akka duniyaa gubbattuu jeeqe kana isaa bobba'ee galuu ni jeeqee bar nu jeeqee bar nama rabbi rahmata godheef malee do akkuma bobba'ee isaa galu kanaawu jeeqee manaa malleen isa jeequudhaf waan nama sodaachisu musiibaa balaa adda addaa arga kuni mina sheyxaani je nabi sallallahu alaihi wasallam kana namattilleen himan nilleen odeeysan yeruma san qul huwallahu ahad qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin nas ugu sadi sadi qaraate jihaa bitaa Namticha tokko Nabii bira taa'ee sallallahu aleyh wassallam ani manaamani mataan kiyya kun narraa muramee isaa akka kubbatti kan lafarra naanna'u arge jee jedhe. Aboo laa tuhaddis bitalaacubi sheyxaani bik aboo waan sheyxaanni sitti taphate namatti hin himin jee Nabii sallallahu aleyh wassallam. Asii galee hin himan kana. Manaami tokko immoo manaama gaarii jenna arru'ya saadiqaa jennu tan ammoo arru'ya saalihata jennu. Waanuma gaarii agarta. Atii sadarkaa Barnoota keessas sadarkaa fidee badhaasa fuudhe. Barataa jedhu isin barataa mii gariin? C Maashaa Allaah qabxii Maashaa Allaah magaalaa Adaamaa tana keessaa C saqqale. Akkanuma kanaa mii? Ee miskiina wallaahi. Badhaasa fuutee haadha abbaan keetis gammadan agarte taakka. Gariinis isaa hujii bareedduu argatee Maashaa Allaah gammade. Kunis jannata arkatee yoo fedhe Masnoo bareedduu takka ooyruu bal'oo argee waanuma nama gammachiisu. Haadha ru'ya saaliha min Allah Rabbumaatu isa garsiise tilka a'aajiilu bushral mu'mini jedhe nabi sallallahu aleyh wasallam gammachuu mu'minni fuula rabbi gammaduu deemu san rabbiin asitti fooddaadhan jarjarseefi agarsiise jeetu. Mazi galee San eenyutti himan? Nama jaalatanitti himan. Nama jaalatutti malee akka hin himne. Nama hundatti nu odeessan tanaas nama jaalatanitti himan jedhe. Gaafa nuti ijoollee qaraanu darasaa kitaaba walii qabnu. Saahibni kiyya tokko warra jajuuti. Ani manaa maniin eda dhadhaa matarra kaayadhee jedhe dhadhaa. Gurbaan tokko galgaluu nu bira taa'ee waa dhaggeeffata gabareen tokko. Galgaluu nu bira taa'an. La hawla wala quwwata. Hoggaa sheeyticha saahiba kiyyaa afaanii eda manaa mani dhadhaa asirra kaadhe inni jee gabareen kun utaaleetuma diifafa qufaa si qabuu deema jee. Turaab manaama bishaan jala yaasin.

Dilii gurguddoo yakka cimarraayi namni waan ijji isaa hin argin agarsiisuu, waan hin argin nin arge manaamaan jedhee himuun dubbii ulfaataadha. Manaama halkan arganii ganama nama jalaa wal dhahu tokkollee ofirraa dhiisu maa siin godhu waa takkallee hin himullee hin cinqamin. Kanuma kanaami. Akkuma namuma zaahira kana dhugaa dubbatuutu manaamni isalleen dhuga jee nabi sallallahu alaihi wasallam. Namni zaahiraa'uu kijibu manaama fatti maal gaafattaa'u? Yeroo kanaafi zaahirattuu kijibaadha manaama isaa akkami dhugoomsu? Masii galee asdaqukum hadiisan asdaqukum ru'yaa. Hanga rabbi irra dabarre waa.